Għadni niftakar daqs illum dak in-nhar meta għajnejja ltaqgħu ma' tiegħu għall-ewwel darba. L-arja kienet donna mimlija elettriku, b'tensjoni li tħossha, li ġegħlitni qalbi tħabbat aktar mgħaġġel. Kien raġel imponent li bil-preżenza tiegħu kien jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd minnufih. Xagħru twil u mxewwex kien qisu qed jiżfen mar-riħ, filwaqt li għajnejh, fondi daqs il-baħar, kienu jħarsu lejja b'qawwa li ħallietni bla nifs. F'dak il-waqt ħassejt qisni d-dinja ta' madwarna għebet fix-xejn. L-istorbju tas-suq, l-għajat tal-bejjiegħa, kollox biddel f'silenzju li jxoqlok widnejk. Kien donnu d-destin kien fassal it-toroq tagħna biex jiltaqgħu f'dak il-mument preċiż. Kont naf min kien, mela le? Sansun, l-imħallef Lhudi b'saħħtu, il-biża' tal-Filistin, in-nies tiegħi. Imma xejn minn dan ma kien jimporta f'dak il-waqt. L-attrazzjoni li ħassejt kienet qawwija ħafna, saħħa daqshekk kbira daqs l-istejjer li kienu jirrakkuntaw dwar il-qawwa leġġendarja tiegħu. Meta resaq lejja, stajt inħoss is-sħana ħierġa minn ġismu, ir-riħa tal-ġilda tiegħu mħallta ma' trab tat-triq. L-ewwel kliem li qalli kien qisu mużika f'widnejja, ħelu u melodjuż. U hekk, b'ħarsa waħda u xi ftit kliem li tbadal bejnietna, id-destin tagħna kien issiġillat. Ftit kont naf, f'dak il-mument ta' attrazzjoni pura u faxxinu, li dak l-inkontru kien se jibdel mhux biss il-kors ta' ħajjitna, imma d-destin ta' popli sħaħ. L-imħabba tagħna kibret fi dlam, sigriet ipprojbit li kien jgħeddet li jeqred kulma konna nafu. Jien, mara Filistea, u hu, raġel Lhudi, għedewwa mill-qedem. Kull laqgħa kienet qisha żifna perikoluża bejn ix-xewqa u d-dmir. Il-lili li konna nqattgħu flimkien kienu mimlija passjoni u kunfidenza mwiegħda bil-ħlewwa. Sansun kien jirrakkuntali dwar ħajtu, ir-rebħiet tiegħu kontra n-nies tiegħi, u jien kont nixrob kull kelma, maqsuma bejn il-faxxinu u l-biża'. Il-qawwa tiegħu kienet ta' leġġenda, imma f'dirgħajja, kien juri ruħu dgħajjef kważi uman. Matul il-jum, kont ngħix bil-biża' kontinwu li se ninkixef. Kull ħarsa tan-nies tiegħi kienet iġġegħelni nistaqsi jekk kinux qed jissuspettaw it-tradiment tiegħi. Imma bil-lejl, f'dirgħajn Sansun, kull dubju kien jgħib. Ir-relazzjoni tagħna kienet bħal inbid qawwi li jsakkar, perikoluż u mpossibbli li tirreżisti. Kont naf li kont qed nilgħab bin-nar, li aktar kmieni jew aktar tard in-nar kien se jaħraqna. Imma l-imħabba, jew il-passjoni, kienet tagħmina għall-konsegwenzi. Hekk kif il-jiem saru ġimgħat u l-ġimgħat saru xhur, it-toqol tas-sigriet tagħna kien qed isir dejjem aktar tqil. Kont nara l-kunflitt f'għajnejn Sansun l-istess bħal dak li kien jaqbad f'qalbi. Konna żewġ dinjiet li qed jaħbtu ma' xulxin u xi ħaġa kellha ċċedi. Kien f'dan it-taħwid ta' emozzjonijiet u lealtajiet maqsuma li l-imħabba pprojbita tagħna kibret, imsaqija mill-adrenalina tal-periklu u mill-ħlewwa tal-mumenti misruqa. Ftit konna nafu li forzi ferm 'il bogħod mill-kontroll tagħna kienu diġà bdew jiċċaqalqu, lesti biex jittestjaw il-limiti tad-devozzjoni tagħna lejn xulxin. Il-jum meta l-mexxejja Filistin ġew ifittxuni se jibqa' mnaqqax f'moħħi għal dejjem. Ġew bil-moħbi, qishom deliet fil-lejl, b'għajnejhom jilmgħu b'taħlita ta' disperazzjoni u rgħiba. Delilah, Qaluli bil-ħin u mbaxx u urġenti nafu bir-relazzjoni tiegħek ma' Lhudi Sansun. Ħassejt demmi jibbies imma bqajt soda. Għandna proposta għalik. Offrewli fortuna fi fidda, somma li kienet iġġiegħel lil kulħadd jaħsibha darbtejn. Dak kollu li kelli nagħmel kien li nsib is-sigriet tal-qawwa straordinarja ta' Sansun. Daqshekk sempliċi? Nittradih għall-flus? Huma u jitkellmu ħassejt id-dinja tiegħi tiġġarraf. Kif setgħu jitolbuni nittradixxi r-raġel li kont inħobb? Imma mbagħad ma kienx eżatt dak li kont qed nagħmel diġà billi norqod mal-għadu tan-nies tiegħi. Aħsibha sew, Delila, insistew. Tkun qed tagħti servizz kbir lil pajjiżek? Immaġina l-glorja, l-unur. Kliemhom kien qed jidwi f'widnejja, jitħallat mal-memorji tal-mumenti ħelwin li qsamt ma' Sansun. Il-proposta kienet tindokra fl-arja bħal sħaba velenuża li tifgak u li ma tistax taħrab minnha. Kont naf li t-tweġiba tiegħi kienet se tbiddel il-kors ta' kollox. It-toqol tad-deċiżjoni kien qed jaffiġni. Lealtà lejn in-nies tiegħi jew lejn ir-raġel li kont inħobb. Ġid unur jew imħabba u tradiment. F'dak il-mument wieqfa quddiem il-mexxejja Filistin, qalbi maqsuma u moħħi mħawwad, fhimt li ma kienx hemm triq lura. Il-logħba kienet bdiet u jien kont il-biċċa ċentrali fuq damiera ferm akbar milli qatt immaġinajt. Wara ż-żjara tal-Mexxejja Filistin, il-jiem u l-lili tiegħi saru tbatija kontinwa. Kull mument ma' Sansun issa kien imċappas bid-dell tal-għażla impossibbli li kelli niffaċċja. Meta kien iħaddanni, kont inħoss is-sħana ta' ġismu mħallta mal-ksieħ tal-ħtija li kienet bdiet tistabbilixxi ruħha f'qalbi. Il-bewsiet tiegħu, li qabel kienu ħelwin, issa kellhom togħma morra ta' tradiment li kien riesaq. In-nies tiegħi, il-wirt tiegħi, dak kollu li kont naf u nħobb qabel Sansun, kienu qed jitolbu l-lealtà tiegħi. Il-vuċijiet tax-xjuħ kienu jidwu f'moħħi, ifakkruni fil-ħsarat li l-Lhud kienu għamlu lill-Filistin. Ma kienx dmiri li ngħin biex nipproteġi n-nies tiegħi? Iżda mbagħad, Sansun kien jitbissimli, b'għajnejh jixgħelu bi mħabba hekk safja u vera li kienet iġġiegħel qalbi tweġġa'. Kif stajt nittradixxi lil xi ħadd li kien jafda fija b'mod hekk sħiħ? Billejl, waqt li hu kien ikun rieqed bil-kwiet ħdejja, jien kont nibqa' mqajma, imdejqa bi ħsibijiet konfliġġenti. Kont nimmaġina l-ġid imwiegħed mill-mexxejja Filistin, l-unur li niġi mfaħħra bħala eroina tan-nies tiegħi. Imma l-prezz, il-prezz kien il-qerda tar-raġel li kont inħobb. Kull jum li kien jgħaddi, il-battalja ġo fija kienet qed tissaħħaħ. L-imħabba kontra d-dmir, il-qalb kontra r-raġuni, ix-xewqa kontra l-unur. Kont qed niċċarrat minn ġewwa, maqsuma bejn żewġ dinjiet li qatt ma setgħu jeżistu flimkien. F'mumenti ta' dgħufija, kważi kont ngħid kollox lil Sansun, imħassba biex neħles mit-toqol ta' dan is-sigriet. Imma l-biża' kien iżommni lura, il-biża' li nitlef imħabbtu, il-biża' tal-konsegwenzi li l-konfessjoni tiegħi kienet iġġib magħha. Hekk kont ngħix maqbuda f'limbu ta' indeċiżjoni u kunflitt, naf li eventwalment, xi għażla kelli nagħmel. U tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħi, kont naf li parti minni kienet se tmut magħha. B'qalbi tqila u moħħi mħawwad, bdejt l-investigazzjoni sottili tiegħi. Kull mistoqsija li kont nagħmel lil Sansun kienet qisha stallet żgħir f'sidri stess, imma ma stajtx nieqaf. Il-kurżità, imħallta mad-dmir li kont inħoss lejn in-nies tiegħi, kienet timbuttani 'l quddiem. Għażiż tiegħi, kont inweżweż fil-jili mudlama, subgħajja jpinġu disinni fuq dirgħajh b'saħħithom, kif sirt b'saħħtek daqshekk? Huwa don mill-allat? Sansun kien jitbissem, dik it-tbissima li dejjem kienet iġġiegħel qalbi tinħall. Għaliex trid tkun taf, Delila tiegħi? Mhux biżżejjed li jien b'saħħti biżżejjed biex nipproteġik? Kont nibla' r-riq, sfurzat bissima. Żgur li biżżejjed. Imma int hekk straordinarju. Irrid naf kull biċċa minnek. U hekk bdiet iż-żifna tagħna ta' mistoqsijiet u evażjonijiet. Użajt kull trukk li kont naf, ħarsiet ta' seduzzjoni, mess ħelu, kliem ħelu daqs l-għasel. Kollox biex niskopri l-misteru tal-qawwa sopraumana tiegħu. Xi drabi, kien jiċċajta miegħi, ivvinta stejjer fantastiċi dwar l-oriġini tal-qawwa tiegħu. Jekk torbotni b'seba' ħbula friski tal-qaws, insir dgħajjef daqs kull raġel ieħor, qalli lejl minnhom. F'ieħor, biss ħbula ġodda, qatt ma ntużaw, jistgħu jżommuni milli niċċaqlaq. Kull gidba li kien jgħidli kienet kemm serħan il-moħħ kif ukoll tortura. Serħan għax ma kellix niffaċċja l-verità għalissa, tortura għax kont naf li ma kienx jafda fija kompletament u bir-raġun. Hekk kif għaddew il-jiem, il-manipulazzjoni tiegħi saret aktar disprata. Kont nibki, nitlob, nedded li se nħallih. Kieku tassew tħobbni, kont tafda fija bis-sigriet tiegħek, kont ngħidlu, il-kliem jaħraq griżmejja bil-falsità tiegħu. U matul dan iż-żmien kollu, parti minni kienet qed titlob biex qatt ma nsib il-verità. Għax sakemm ma kontx naf, stajt xorta waħda nipprova nagħmilha li ma kontx qed nittradixxi r-raġel li kont inħobb. Imma kont naf, fil-qiegħ ta' ruħi, li din il-farsa ma setgħetx iddum għal dejjem. L-assedju kien qed jagħlaq, u dalwaqt, dalwaqt ħafna, il-verità kienet se toħroġ fil-beraħ, u magħha, it-tmiem ta' dak kollu li konna bnejna flimkien. Kien f'lejl ta' qamar sħiħ li Sansun fl-aħħar ċeda. L-arja kienet tqila, mimlija bir-riħa tal-fjuri tal-lejl u l-elettriku ta' sigrieti li kienu waslu biex jinkixfu. Delilah, wieżen, leħnu maħnuq bl-emozzjoni, tassew trid tkun taf il-verità dwar il-qawwa tiegħi? Qalbi bdiet tħabbat bil-qawwi. Kien il-mument li tant kont nibża' minnu daqs kemm kont nixxena għalih. Iva, weġibt, leħni bil-kemm aktar minn tkemm ġimgħa. Sansun qagħad bilqiegħda, id-dawl tal-qamar jiżfen f'xagħru twil u mgħewweġ. Il-qawwa tiegħi, beda jgħid, ma tiġix minni nnifsi. Hija don minn Alla. Jien xtaqt nersaq eqreb, bilkemm nazzarda nieħu n-nifs. Sa minn twelidi ġejt ikkonsagrat bħala Nażiroj. Xagħri qatt ma nqata'. Huwa s-simbolu tal-wegħda tiegħi, is-sors tal-qawwa tiegħi. Il-kliem baqa' mdendel fl-arja bejnietna, tqil bit-tifsira tiegħu. Ħarist lejn dawk il-bukli maestużi, issa narahom mhux biss bħala karatteristika tas-sbuħija tiegħu, iżda bħala ċavetta tal-qawwa straordinarja tiegħu. Jekk xagħri jinqata', kompla Sansun, b'leħen baxx u ntens, il-qawwa tiegħi titlaqni. Inkun bħal kull raġel ieħor. Is-skiet li segwa kien assurdanti. Stajt nisma' qalbi tħabbat, inħoss it-toqol tal-għarfien li issa kelli. Sansun ħares f'għajnejja b'espressjoni ta' vulnerabbiltà u fiduċja li qasmitli qalbi. Issa taf, għażiża tiegħi. Taf l-aktar sigriet fond tiegħi. Ħaddantu u ħbejt wiċċi ma' sidru biex ma jarax it-tempesta ta' emozzjonijiet li kont naf li kienu miktuba fuq wiċċi. Serħan, ħtija, biża', imħabba, kollox imħallat f'taħwida qawwija. F'dak il-mument inżomm lir-raġel li kont inħobb, naf is-sigriet li seta' jeqirdu, fhimt it-tifsira vera tal-qawwa. U wkoll il-piż terribbli li jiġi magħha. Id-deċiżjoni li tant kont nibża' minnha issa kienet quddiemi, ma setgħetx taħrab u kiefra. X'kont se nagħmel b'dan l-għarfien? X'prezz kont lesta nħallas u nġiegħel lil Sansun iħallas għal lealtà, dmir u mħabba? Il-lejl li fih ittradejt lil Sansun se jibqa' mnaqqax f'moħħi għal dejjem bħala l-aktar wieħed mudlam f'ħajti. Il-kamra kienet mgħarrqa fid-dlam, mixgħula biss bid-dawl dgħajjef ta' lampa 'l bogħod. Sansun kien rieqed fil-fond, sidru jitla' u jinżel b'ritmu kostanti, kunfidenti fis-sigurtà tiegħu ħdejja. B'idejja jirtogħdu ħadt l-imqas li kont ħbejt. Il-metall kiesaħ ma' ġildi donnu kien qed jgħajjat bl-akkuża. Kull pass lejh kien qisu miexi fuq ramel jiċċaqlaq, ġismi jirreżisti l-att li moħħi kien iddeċieda li jwettaq. Waqaft ħdejn is-sodda, inħares lejn wiċċ Sansun kalm. Kif seta' jorqod daqshekk bil-kwiet, bla ma jaf bit-tradiment li kien se jseħħ? Dmugħ siket beda nieżel ma' wiċċi waqt li rfajt l-ewwel xagħra tal-ġmiel tax-xagħar tiegħu. Il-ħoss tal-imqass jaqta' dawk ix-xagħriet tad-deheb idwi f'widnejja qisu għajta ta' agunija. Xagħra wara xagħra, kont qed neqred mhux biss il-qawwa tiegħu, iżda wkoll il-fiduċja li kien qiegħed fija. Kull qtugħ kien ferita f'ruħi stess. Hekk kif ix-xagħar beda jaqa' madwaru, ħassejt qisni qed naqta' r-rabtiet li kienu jgħaqqdu flimkien, inħoll in-nisġa tal-imħabba tagħna ma' kull moviment tal-imqass. Meta spiċċajt, ħarist lejn dak li kont għamilt? Sansun il-qawwi, l-invintibili, issa deherek vulnerabbli, hekk uman. Kien f'dak il-mument li r-realtà ta' dak li kont għamilt laqtitni bil-qawwa kollha. Sansun għajjat, leħni miksur bl-agonija. Il-Filistin qegħdin fuqek! Qam f'daqqa, imħawwad. Ipprova jqum ifittex il-qawwa li dejjem kienet hemm biex isib li kienet għebet. Il-ħarsa ta' tradiment f'għajnejh meta fehem x'kont għamilt, dik ix-xbieha se tibqa' ddejjaqni sal-aħħar jum ta' ħajti. Is-suldati Filistin daħlu fil-kamra bil-ġirja, jegħlbuh faċilment. Huma u jkaxkruh 'il barra, Sansun tani l-aħħar ħarsa, mhux ta' mibegħda, kif kont nistenna, iżda tani kett hekk profond li nifgħet ruħi. Bqajt hemm, waħdi, imdawra bil-fdal ta' xagħru u bil-frak imkisser tal-imħabba tagħna. Ir-rebħa li suppost kont qed ingawdi kellha togħma ta' rmied f'ħalqi. Il-jiem li segwew il-qbid ta' Sansun kienu turment bla tmiem. Il-glorja li kont nistenna li nħoss, il-kburija li kont servejt lil niesu, kollox inbidel fi rmied f'ħalqi. Kull munita tal-fidda li rċevejt bħala ħlas kienet taħraq f'idejja qisha faħam jaqbad. Xnigħat dwar id-destin ta' Sansun kienu jaslu sgħandi, kull waħda aktar terribbli mill-oħra. Kienu jgħidu li kien tama, marbut bil-ktajjen bħal annimal, sfurzat idawwar mit-tħna bħal ħmar sempliċi. Ix-xbieha ta' dak ir-raġel qawwi, issa mnaqqas għal dan l-istat, kienet tippersegwitani lejl u nhar. In-nedma tiegħi kienet bhima ħajja ġo fija, tokrob ruħi, tikkonsma kull mument ta' qawmien u tivvelena l-ħolm tiegħi. Kont nimxi tul il-kurituri ta' dari qisni fantażma, ippersegwitata mill-memorji tal-mumenti ferħana li qsamna flimkien, issa mtebbgħa bit-tradiment tiegħi. Iżda mbagħad tfesfis ġid beda jiċċirkola. Kienu jgħidu li xagħar Sansun kien qed jerġa' jikber. Xi wħud kienu jaħilfu li raw il-qawwa tiegħu terġa' lura bil-mod bħal mewġ jitla' fuq ix-xatt. Seta' jkun possibbli? Seta' l-Alla ta' Sansun ikun hekk ħanin li jagħtih it-tieni ċans? Dawn l-istejjer xegħlu xrara ta' tama f'qalbi mħawda. Forsi b'xi mod il-ħsara li kont għamilt setgħet tiġi mreġġa' lura. Forsi Sansun seta' jerġa' jqum aktar b'saħħtu minn qatt qabel. Iżda din it-tama kienet xabbla b'żewġ ixfar. Jekk Sansun jerġa' jikseb il-qawwa tiegħu, x'kien ifisser dan għalija, għan-nies tiegħi? Il-vendetta li seta' jfittex kienet terribbli biex wieħed jaħseb fiha. U xorta waħda, parti minni kienet tixxennaq għalija. Jekk kellu jiġi għalija, kienet tkun kastig ġust għat-tradiment tiegħi. Forsi billi niffaċċja r-rabja tiegħu, fl-aħħar stajt insib il-fidwa. Issa, ngħix kuljum fl-istennija, bejn il-biża' u t-tama. Kull ħoss f'daqqa jġagħalni nqum bil-qagħda, nimmaġina jekk hux Sansun ġej biex jitlob lura dak li hu tiegħu. Kull lejl, norqod naħseb jekk hux se jkun l-aħħar wieħed. L-imħabba li qsamna, it-tradiment li wettaqt, il-konsegwenzi li ffaċċjajna, dan kollu jinseġ f'purtiera ta' traġedja li lanqas jien, fl-aktar mumenti mudlama tiegħi, ma stajt nimmaġina. U hekk nistenna. Għall-maħfra li naf li ma jistħoqqlix, għall-kastig li nibża' minnu, imma naċċettah. Għaċ-ċans, żgħir kemm hu żgħir, li nara lil Sansun darb'oħra u forsi, f'għajnejh, insib mhux il-mibegħda li jistħoqqli, iżda ħjiel tal-imħabba li darba qsamna. L-istorja tiegħi ma' Sansun hija xhieda tal-kumplessità tal-imħabba u l-lealtà, tal-għażliet li nagħmlu u l-konsegwenzi li nġorru. Permezz tagħha tgħallimt li m'hemmx rebħa vera meta tittradixxi qalbek stess. Il-glorja li fittxejt irrivelat ruħha vojta, u l-prezz li ħallast kien li l-ħin minn kull ġid tad-dinja. Il-qawwa tal-imħabba, il-fraġilità tal-fiduċja, il-piż kbir tat-tradiment, dawn il-veritajiet kollha huma mnaqqxin f'ruħi bħal ċikatriċi li ma jitħassrux. Forsi l-istorja tiegħi sservi ta' twissija għal oħrajn, tfakkira tal-prezz għoli li wieħed iħallas meta jqiegħed id-dmir qabel l-imħabba. Li kelli nerġa' lura fiż-żmien, kont nagħmel għażliet differenti? Hija mistoqsija li ddejjaqni fil-jili twal ta' solitudni. Imma l-passat ma jinbidilx u ma fadlilna xejn ħlief li niffaċċjaw il-futur li l-azzjonijiet tagħna sawru. Ikun xi jkun id-destin li jistennieni, naf li se niffaċċjah bil-qawwa li ksibt minn din il-prova. Ftakar, l-imħabba vera titlob il-kuraġġ, l-onesta u, fuq kollox, il-fedeltà, mhux biss lejn l-ieħor, iżda wkoll lejk innifsek. Jalla l-vjaġġ tiegħi jispirak biex tagħżel bil-għaqal, tħobb fil-fond u tgħix mingħajr rimors. Jalla l-istejjer tiegħek stess ikunu minsuġa b'ħjut tal-fidda tal-verità u l-kompassjoni. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.